Wat fir eng Natur wëlle mer eigentlech zu Lëtzebuerg? An eise Landschafte ka sech nëmmen déi Natur weisen, déi mer och do zouloossen. De Bësch, de gréissten natierleche Liewensraum zu Lëtzebuerg, weist Dëst däitlech. De Bësch zu Lëtzebuerg ass keen Urwald méi. De Bësch zu Lëtzebuerg ass iwwer d'Joerhonnerte vill vum Mënsch beaflosst ginn. Huet de Mënsch de Bësch awer naturschounend behandelt, dann huet de Bësch och haut nach villes un Natur unzebidden. Besonnesch elo am Fréijoer weisen d'Teppecher un diverse Bléien e wonnerschéint Bild a gi gutt Impressioune vun enger ursprénglecher Natur. Et ass eng Natur, déi sech hei am Bësch wuel fillt. Esou fënnt een och haut nach an alen, naturbeloossene Bëscher eng héich Biodiversitéit mat enger diverser Vegetatioun. Et sinn dës wäertvoll Bëscher voller Schéinheeten zu alle Joreszäite mat ville Liewesformen. Richteg kleng Welten. Dëst sinn alles kleng Naturoasen an esou Bëscher fillt och de Mënsch sech wuel. A Bëscher, wou d'Wiertschaflechkeet an d'Produktioun vun Holz op Käschte vun der Natur am Virdergrong stong, déi Bëscher hunn haut extrem grouss Problemer D'Natur ass elo derbäi, d'Feeler vum Mënsch ze korrigéieren. D'Fro ass, ob mer déi Korrekture vun der Natur akzeptéieren, oder wëlle mer just eng Natur, déi eis just Holz liwwert? Wat de Bësch ubelaangt, musse mer eis elo méi wéi jee froen, Wéi vill Natur am Bësch wëlle mer? Datt mer de Bësch bei der Klimakris brauchen, wësse mer. Also misste mer dem Bësch och méi Natur zougestoen, well e Bësch brauch als komplexe System méiglechst vill Natur. E Bësch fonctionnéiert a groussen Zäitraim a brauch fir säin Iwwerliewen, de Mënsch net, dem Bësch méiglechst vill Natur ze loossen. an dobäi besonnesch al Beem stoen ze loossen, domat di mer eis zu Lëtzebuerg nach ëmmer immens schwéier. Déi imposant Eechen hei stinn nach. D'Fro ass, wéi laang nach? Well wéi an de leschte Wanteren, sinn och an dësem Wanter a ville Bëscher queesch duerch Lëtzebuerg esou wonnerbar Eeche gehal ginn. Sou Eeche sinn aus vu Bichen dominéierte Bëscher erausgeholl ginn, trotz dem Wëssen, datt grad al Beem a besonnesch Eechen déi bescht Viraussetzunge géint d'Klimakris hunn an onverzichtbar an engem naturnoe Bësch sinn. Aus de Bëscher huet de Mënsch Weeden, Wisen an Akerland erschafen. Haut. besteet dës Kulturlandschaft zum gréissten Deel fir d'Produktioun vun haaptsächlech bëllegem Fleesch zur Verfügung. D'Belaaschtung duerch dës modern Landwirtschaft féiert zu engem drastesche Verloscht u Biodiversitéit a bréngt vill Problemer, ënnert anerem bei eiser Drénkwaasserversuergung. Fréier huet de Mënsch oft e verzweifelte Kampf all Dag géint d'Natur gefouert, fir sech a seng Famill ze ernieren. Haut hu mer all déi natierlech Elementer op ville Plazen total eliminéiert, an awer kréie mer et ëmmer méi mat Problemer mat der Natur, wéi Dréchenheet, Hëtztwellen oder divers extrem Wiedersituatiounen, déi bréngen elo eis modern Landwirtschaft ëmmer méi a Schwieregkeeten an d'Grenze vun der Produktioun vu bëllege Liewesmëttel sinn erreecht. Also héich Zäit, datt mer endlech léieren, mat der Natur ze schaffen. Héich Zäit, fir ze verstoen, datt e bësschen Naturschutz um Rand vun eise Landschaften net méi duergeet. wa mer fir de Rescht d'Natur maximal ausraiberen. Héich Zäit fir ze verstoen, datt Naturliewe bedeit, datt Liewen an eng gesamt Landschaft gehéiert, datt mer dofir an all eise Landschafte musse minimal Liewesbedingungen erhalen. Héich Zäit also fir eppes ze ënnerhuelen, datt déi Lëscht vun deenen Déieren a Planzen, déi dobäi sinn, fir ëmmer aus eise Landschaften ze verschwannen, net ëmmer méi grouss gëtt. Et ass héich Zäit, mee net ze spéit, fir unzefänken, erëm méi Natur an d'Landschaften ze bréngen, ze renaturéieren, nei Beem an Hecken an d'Landschaft ze bréngen. Et ass elo déi richteg Zäit. fir an de Gemengen derfir ze suergen, méi Natur erëm an der Gemeng zouzeloossen, an net schonns, soubal sech déi éischt kleng Blimmercher weisen, méi oder propper Maachekippen erausschëcken. Mer kréien a behalen zu Lëtzebuerg nëmmen déi Natur, dat Liewen an eise Landschaften,